Kiwanis Piscadera ta bai tin un African Night aki na FF Kaltè ku Bruce Marshall. Ke bini for bo tene Bruce Marshall ya bo sa kaba ku e kuminda ta bai ta bon. E ta bai ta un African Buffet, un South African Buffet. E un zes gangen menu ei ta. E idea ta ku nos ta bai tin un dinner afrikano kushiná dor di Meneer Bruce Marshall ku a kaba di gana un award di laster ei di Nelson Mandela na Afrika. Anto e ta bini pa kushiná su kumindanan ku el a gana kuné pa nos klup. Anto ora ku nos por hasi un fundraising pa fin di aña nos hasi algu pa muchanan. Bon, ta asina ki despues ku mi a kompetí na tantu pais Anto un asosiashon di kòki mundial a manda invitá mi pa mi bin kompetí den e kompetensia grandi ku tabata yamada Nelson Mandela Challenge na South Africa, Johannesburg. Sí, anto mi a bai den e kompetensia ei mi a topa sesenta i dos kòki ku a kompetí ku mi, anto ami a bai ku e premio Nelson Mandela Challenge. Sí. Mi na afrikano hinter un show chikitu banda dje pasobra bo ta kome kon bo tin hopi show, pero e ora e tin un show chikitu huntu kuné di baile afrikano ku eseinan. Nos lo ta decorá henteramente den style di e Africa. Kit e kos eigenlijk ku ta hasi bo bo sabor asina úniko i popular? Bon, mi ta kere ta un don di Dios e ta, anto mi ta kere mi tin e e good taste, mi tine den mi mannan, ku ta hasi ku tur mi komindanan ta sali ku un smak diferente den tur hopi ducidan. Awor, um. Kiko idea ta yori nan enkele ku e hendenan tambe tin ku bai bisti ala afrikano un tikio? Si ta nan deseo si nan por bisti ala afrikano, no bin lomba su nupi abou si. E anochi na entrada nan por haña chèns di purba e welkom drink ku ta e biña afrikano, ta loke ku Meneer Morgan a purba awor ei, huntu ku un fish roll. Esei ta e entrada, anto mas despues ora den menú nan por nan por kome un variedad di seis diferente kuminda konsistiendo di un galiña kushiná, un un flank steak mulá kushiná, bakijou tambe kushiná, un aros tambe ku yama back to the roots rice tambe Un aros kargá. Nan ta yam'é na Afrika tripped rice. Ke men tripped rice? Ke men di trip, ke men di trompeká. E fòrki ku e kuchú mester trompeká dor di e aros. Dor e aros ta asina yen. Ya, no aros bruá. Ta un aros kushiná ku bonchi, ku kolo korá, kolo blanku, variedat di diferente bonchi. Ke men un aros, ta mane un moro, pero un moro heavy. Anto vèr nos lo tin na final un dessert. ku yama Sweet Pretoria. Un nene nan por bai haña karchi. Esei ta masha importante. Un nan nan por haña karchi. Mi ta asumí si es ki e miembronan di Kiwanis mes tambe. Souiso si es ki e miembronan, pero na mensa enkaminada tambe nos tin karchi. Si ta sinku seis un dies seis sero uno. òf sinku dieseis dieseis nuebe seis òf sinku unu shete shete sinku shete shete esei ta mi mes. Prepará bo boso di e binti i ocho bo ta bai haña e biña. Kon kon ta su nòmber? Buruchaga. Loke nos ta bai hasi ku e sènta si nos tin ke bisa esplisitamente nos ta bai kubri pa desèmber nos ke pone un dener pa e muchanan di Maria Auxiliadora anto ku Monseñor Nivend anto Nos ke bai ora i duna nan esei, anto si esei no ta sufisiente, nos ta pone un regalita cerca pa nan tambe. Mane despe djaki min por graba nada mas.